number one cause is um, hormonal factors im sure kana tichitaura nyaya dzevakadzi tinowanzotaura kuti mahormones akazodayo mahormones and hormones so which hormones are at play here now one thing that you should understand is um, during pregnancy pane mahormones anenge akakwira talk of estrogen talk of progesterone so this hormones manje ane kakusuppressa kaanoita the hormone inogadzira mukaka hormone rinogadzira mukaka rinonzi prolactin handitika so estrogen will be at play progesterone will be at play mahormones aya anenge ari responsible for kuvandudza mazamu ako kuti agova good for breastfeeding sezvamunoona mamwe mazamu anogona kukura chero akasakura usingamaoni mukati umu tsinga dzinovandudzwa nyama dzemazamu dzinovandudzwa nipu chaiyo inovandudzwa so these hormones will be at play estrogen and progesterone anenge ari at play so zvinozoitika ndezvekuti they are produced or they are secreted by the placenta soon after delivery chinobvisa chatinoti chivakuru the placenta kana tabvisa the placenta these hormones are supposed to go down handiti mahormones aya anofanira kuenda pasi kana aenda pasi ndiko kuti prolactin itange kukwira inova inogadzira mukaka saka panogona kungoita a delay pashift iyi yekuti progesteron estrogen zvambodona pasi prolactin yokwira saka delay iyo inogona kuitika from a few hours to a few days after delivery inogona kuita kuti mukaka unonoke kubuda because prolactin ndiyo inogadzira mukaka reason number two is delayed or infrequent feeding all right what we say is um, within the first hour mwana anofanira kunge atoiswa pazamu handiti mwana anofanirwa kunge aenderei pazamu within the first hour is because it is within that first hour mwana paanenge achine energy or enthusiasm or mahlabuzani ekuti aite suckle the breast kana kuti infrequent feeding one thing that i want to tell you is chinhu chikuru chinoita kuti mukaka ubude is suckling kuyamwa kunoita mwana mukaka ndokuti kunoita kuti kazhinji mukaka ubude why do i say, say so there is what is known as the let down reflex let down reflex inongoshanda kana mwana achishanda mwana achingono atacha pazamu achingoisa gamu yake pazamu kuti atanga kuyamwa there are certain nerve impulses dzinotumirwa kubva kuzamu rako dzichienda kubrain handiti ka brain dzakutoudza kuti tatotanga kuyamwisa handiti from there pachareleaswa ehormone inonzi oxytocin oxytocin painoriliswa inodzoka kuzamu yonosvika yosquiza mukaka mukaka unova unenge wagadzirwa neprolactin saka the role of oxytocin is to squeeze the milk saka kuenda pazamu kwemwana kunoita kuti mukaka ubude saka kana mwana akanonoka kuenda pazamu for some reasons yekuti probably amai avatanga kubleeder soon after giving birth kana kuti mwana wacho anonoka kuchema and weare trying to resuscitate izvozvo zvinogona kuita kuti that quick e, signal yekuti mukaka uye itinonokei and infrequent feeding pane vakadzi vekuti anenge achinzwa kurwadziwa first time moms it may feel uncomfortable but then gain some courage anditika ogara pasi woyamwisa and make it as frequent as you can two to three hours every two to three hours key breast feeding don't go by the clock anyway chero paari kuudira ipa mwana mukaka izvozvo zvinoita kuda kuita kuti mukaka wako unge uchibuda handiti isvosvo zvishoma zviri kubuda mazuva ekutanga yatinoti the colostrum handiti ka mukaka iwoyo uri very important kumwana and is rich in antibodies unoita kuti mwana wako akure zvakanaka afight against ma infections tushoma twamuri kuona turi kubuda umo we call it colostrum and ka mwana wako paanosvarwa kadumbu kake kane kachiri kadiki size of a berry so give them mukaka iwoyo as frequently as you can this will improve your breast feeding flow Reason number three inoita kuti mukaka udelay is mode of delivery. Vakadzi vadeliver nec section vanogona kuti delayei kuti vatange kubuda mukaka why because pane yatinoti delayed skin to skin conduct e, uchati iwewe wazvara mwana wako abudiswa kashoma kuti vanomisa padumbu unoratidzwa mwana wako oendeswa pasafe place vosara vachimbokusucha handiitika kukusona from there wombopiwa time yekurecover andiyo wazopiwa baby delay iyoyo inoitika yeskin to skin conduct inogona kutoti pave nedelayed milk production skin to skin conduct also inotrigger again that let down reflex yandataura kuti oxytocin should come down handiti ka then imwe nyaya inenge iripo inyaya yefatigue and pain vakadzi vanenge vazvara nec section vanenge vachirwadziwa saka kurwadziwa kuri kuita mukadzi kunogona kusuppressa prolactin mukadzi kana ari inpain that hormone riri responsible for kugadzira mukaka rinogona kusuppresswa saka izvi zvinogona kuita kuti tidelaye kubuda mukaka however a woman should still breastfeed and there are also ways dzatinogona kukubatsira nadzo to promote that comfort kuti usanyanyisa kurwadziwa ugokwanisa kunge uchiyamwisa mwana wako mukaka we also talk about stress chaiyo maternal stress and fatigue of course we've talked about fatigue kunana mai vec section and also stress especially kuma first time moms and anxiety fear of the unknown kuti Alright, so now I'm a mother will I be able kunge ndichiita zvinhu izvi ndichazvikwanisa here zvekuyamwisa saka stress iyo inogona kureleasa mastress hormones these stress hormones dzoenda dzonosuppressa the hormone that is responsible for milk production which we call prolactin but still with breastfeeding you also need support andisika hatisi kureva kuti eh, stress iyoyo haikundiki stress iriko and inokundika so you will still need uh, support you will still need some counseling you will still need education as to kuti how then can i overcome this zvinotibatsira izvozvo yeah so we've talked about mwana anofanira kunge achipiwa mukaka in the first hour how, how about in, in conditions dzakaita sekuti the mother has been separated from the baby of course there are those situations that

in breastfeeding alright the baby has been admitted and the baby cannot suckle so separation iyoyo inogona kuita kuti even mwana paanozobuda or after recovery mukaka utange kunonoka kubuda although the mother can be expressing but we need that suckle handitya saka tinenge tichibetserana naamai kuti orit amai ngavarambe vachiexpressa havo mushoma wavainawo iwoyo ngavarambe vachiexpressa supporting the mother tichiita trya kuti vasave stressed zvakanyanyisa until the baby recovers te tichingoexpressa tichibudisa watiinavo kana mwana arecover mukaka unogona hawo kuzoti nonokei asi unobuda then pane nyaya yeprevious surgery breast surgery handitika previous breast surgery maybe wakamboitwa operation yemazamu zvine izvozvo zvinogona kudileya futi mukaka kuti ubude then we have got mothers we have got um, inverted nipples conditions of the breast anditi inverted nipple wachisi chirwere but is the type of nipple that you have kana chiti inverted nipple tiri kureva kuti nipu rinofanira kunge rakabuda riri kunze rakadaiwo but inverted nipu rinenge riri flat handi richiita kunge rakatotarisa mukati in such a way yekuti panoitika poor lech mwana anokonwa pekuhandla saka izvozvo zvinogona kuita kuti tive nedelayed lech and attachment yakanaka zvoita kuti mukaka wedu udelayewo chero kubuda but with support tichikubetserai kuti mwana wacho munomubata sei because tinofarira kuti mwana aateche on the ariola akaenda kano atacha peblack apo supporting you and also tichikubetserai to we can use a stringe kuti tikwanise ku extracta that nipo mbichana mbichana izvozvo zvinogona kuita kuti nipo iyoyo igone kuita nani tichidzisewo matechniques akaita sekumassaja the nipo kuti rikwanise kunge richibuda zvinogona kubetsera though it can also uh, delay the flow of milk so then pane mishonga imwe inogona kuita kuti pange pachisodhileyiwa uh, prest milk flow amai vanogona kunge vachitora tinoti madopamine agonist anditi kana dopamine ikakwira maningi prolactin inoenda pasi mishonga iyoyo inowanzotorwa usually in conditions dzakaita sana parkinson's disease yeah mishonga inogona kuti layer a pressed milk flow then we also have vanhu vanopa vana formula not just kuti tiri kuda kudiscourage formula maningi but once you begin to give your baby formula mukaka unogona kutotanga kudhileya handiti mwana akangotanga kupiwa formula mukaka wako unogona kutanga kudhileya kubuda because ihave said chinoita kuti mukaka ubude is frequent breastfeeding and good latch attachment saka kana tikatanga kupa formula panobva paita kuti pave neinfrequent feeding and infrequent uh, latching inenge iripo izvozvo zviva zvaita kuti mukaka wedu unge uchidelaya kubuda then finally of course being a first time mom not because of stress not because of fatigue not because of anxiety just being a, a first time mom nenyaya yekuti tishu yako ichiri nyowani this is your first time breastfeeding uh, the glandular tissues and everything zvichiri zvitsva zvinogona kuti tangei sezvinhu zvinenge zvinogona kuti nonokei sezvinhu zvinenge zvichangotanga uh, panguva iyoyo kuti mukaka utange kunge uchigadzirwa saka izvozvo kuti ungori amai vekutanga zvinogona kuita kuti mukaka kuti lee kubuda so guys thank you so much for watching my first youtube video please continue subscribing uh, commenting liking and sharing all these videos muramba muchingosubscribe nekukurudzirana from wherever you are kwese ikoko kuinstagram kufacebook kutiktok please do subscribe to my youtube channel and keep supporting me and also to support me don't forget ka kuti tiende kunosapota mabrands andinosapotawo uh, ah, premier wipes for all your baby wipes anditi ka make it part of your preparation or your baby wipes mukaenda kumababy shops are all over zimbabwe munowana mapremier wipes enyu keep purchasing and let's keep making our brand bigger and also baby nest mukaenda kubaby nest quality and affordable babyware quality and affordable babyware mukafambira kudowntown ukokoko munonosvika pana kona mbiyananda and albion ah, mukanopinda munonzi muoceans mo mapinda muoceans mo pashop number 816 munonopinda munonzi mubaby nest mukapinda imomo mune mabasics ese enyu e